Gadyrdan arkadaşlar, indi şimdi size Berlin şäherini birazcykda maşynda aýlap görkezelim diýdik. Hawa, birazcık hem maşynda görkezip, dagy şu taýyn görkezip goýaýyn. Şu şunam görkezende ýaly Ýewropanyň baýdagy bar. Görnen al maşynyň aýnasyny ýok, Reichstag.

I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no Nähilek gördüň bu şowarda aýdyp berdä özüň bir öz garaýşyň ine köçeleri zatlary nähilek garadyň Germaniýa özüň. Sportiwny adamlar irden sagat ýedi sekiz bar kişi weliktde köçeler arassa ondan sonra eýni her kim her zada gözi düşýär menä şu Bak gördüňiz bilmän bilemokda. Näme gözüm düşdi? Näme gözüm düşür öýtýän? Gap-gara ýempirin ben bilen awjylara gözüm düşe. Maňa sorasaň? Saňa sorasak? Taryhy binalara diýen bolsana. Maňa sorasaň taryhy binalara gözüm düşdi. Ýöne maňa sorasaň, ýene bir zat, bärde maşyn sürjek bolsaň, gaty problema, wara, ýaňy bir dostum gürrüň berýär, adam peşahod gün birinjilikde daýy, men şumat maşyn sürüp barýan-a, gorkup sürýän şu maşynyny, näme üçin sebäp diýseň, ýani bir ýerden adam çykaýjak ýaly ýer edäýjek ýalaky, ýa bir ýalňyş bir ýere giräýjek ýalaky, ýa bir şeýdip telefon oýnasaň, Ýatda indi Dawut seret. Ýa maňa indi şuny ýala gidýä. Şu taýda duran telefonly adamda oýnajak bolsaň, kamera bolsa göni ştraf diýýä-de. Hawa. Bir gidip maşyn park etmäne ýer ýok. Hiç elek ýa-da indi men meni gelmeli ýerim meň şu taýy. Häzir bir kafe girjek bolýas. Şu taýlarda o kafeler hem. Ýöne nemäni tapamok. Parkowka goýup gaýdaýmyka? Parkrowka goýaýmasak indi.

Hemmäňize salam dostlar gowy nädä eýläňiz janyňyz sagmy sag many kaýyş sap ýörsüňizmi dostlar bu gün hemmäňize Germaniýanyň paýtagty bolan Berlinden hemmäňize ýalkymly salam diýmek isleýärin bu gün biz nirä geldik elbetde paýtagtyna geldik Berline geldik we näme üçin Pälwan bärde gepläp otyr çünki bäri Berlin şäheriniň semboly bolan Bradenburg ýagny şu gapynyň ady Bradenburg gapysy barada aýtmak üçin gaty köp zat bar we bärik Berline dünýäniň ähli ýerinden turistler gelýär. Biz hem şol sanda bir türkmen bolup bärik gezmäne geldik, görmäne geldik. Bärini e, köp adam bilýändir. Nähillik gapy we taryhy bir gapy bäri. Men bu gapy barada gaty gaty köp zat aýtmak isleýärin. Ýöne bu zatlaryň hemmesini men ýökeje özüm aýtmak islämok. We näme üçin diýip sorajak bolsaňyz, çünki bärde sagat ýedi boldy, kän daş-töweregimizde adamlar ýok. Görşüňiz ýaly ki, adamlar ine welosipedde gezip zat edip ýörler. We ir bilen sagat ýedi bolandygy sebäpli biziň hem diňe Dawut ikimiz geldik bärik. Biziň hem ýanymyzda kameraçy ýok. Ondan soňra Dawut bilen düşünişdik. Dawut, başyny men başlaýyn, soňuny sen alyp çyk diýdik. Şonuň üçin söz nobatyny häzir men Dawuda berýän. Dawut, onda näme? Söz nobaty sende. Tog başyny görünýämi telewizor? Awa, görünýär, görünýär tolak başyny. Tog başyny-da diňe Ýewropada däl, dünýäde iň meşhur telewideniýe başyny. Hani Berlin telewideniýe tower diýseňiz internetde görersiňiz. Hani adamlar öňüne geçip şu günüň şöhlesinde surata düşmäne altyn reňkdäki başynylaryň biri. Indi Bradenburg gapysyndan başlaly ilki. Braýdenburg gapysy seň diýşiň ýaly iki ýüz otuz ýyl öň, indi bir müň ýedi ýüz dogsan ýerlerde diýseň bolýar, gurlan gapy we bu gapynyň meşhur bolmasy, ýagny şu bada çenli galmasy, ýagny bu Birinji uruş, dünýä urşy, ikinji dünýä urşy, ýagny ýykylman galmasy, ýagny ýykylyp köp ýeri ýykyldy gapynyň. Ýöne soňundan restore etdiler, soňundan düzeltdiler, öňki şekiline getirdiler.

Ýani şo zatlar üçin gaty meşhur bolan bu bu gapy. Gapy. We ýene aýtmak isleýän adam bu gapyny Ýewropada meşhur edenleriň biri Amerikanyň prezidenti Reaganyň gelip döwründe Gorbaçowa ýüzlenmesi, hani belki taryhy bilýänler bilýändir döwründe Berlini bir diýip duwar ýa-da näli ýa stena ikä bölüp geçýärdi we Reaganyň gaýrat ediň şu duwary ýykyň, halky birleşdiriň diýmesi Men şu ýerde durup gürlemesi, ýani biziň durup duran ýerimizde şonuň durup gürlemesi şu wagt meni gaty meşhur etdi. Ondan sonra bärde görşüňiz ýaly esasan daş töwerekde diňe posolstwolar, ilçilikler bar. Hani bir gapdalyň Fransiýanyňky. Häzir şeýleje görkezeýin. Şu taý hawa ine Fransiýa. Ondan soňra Ýokarda baýdaklar görnüp duran. Awa, awa. E, Şeýleje görkezeýin Dawut. Bäram Amerikan köýtýän. Awa, ýa bu gapdalyň diňe Amerika degişli, Amerikan posolstwasy, bu gapdalyň Fransiýanyňky, Russiýanyňky. e, Hemme posolstwalar ýagny şu taýda. Angliýanyňky, hemmesi däl, özüne daýy göwün ýetýänleriňki. We o köçäň aňyrsynda da biziňki. Ä. Biziň ýurduňky, Türkmenistanyňky. Ondan soň şeýle aýdaýyn. Bu ýerde Reýhstag bardyr. Ikinji dünýä urşuny bilenler Reýhstagy bilirler. Ýani Reýhstagda baýdak dikileni zat edileni. Ýani biz şu wagt Berliniň iň meşhur ýerinde, orta arasynda irden sagat ýedide adamlar ylgap ýörkä, bizem wideo çekip ýörüs Pälwan bilen. Ýo, eýýäm seret Dawut aňryňa zertany adamlar eýýämden irden sagat ýedem bolsa gelmäne başladylar görýäňmi? Ýagny Berlin dünýäniň iň köp turist gelýän şäherleriniň biri we hani köp milletden hani garasam bardyr, agam bardyr, arabam bardyr, türki aýtmaga gerek ýok. Hani gaty köp milletden adam bar Berlinde. Bizem geldik şoňa görä ir bilen gelip göreli diýip. Häzir 2-3 saat soňra bärik gelsek, uje wideo kamera çeker ýaly bolmaýan adamlardan ýaňa. Hani uje 2-3 günüň dowamynda köpelip başladylar-da welikler zatlar. Hakyky. Ine Dawudam indi bir sürü zatlar, bir sürü gowy zatlar aýdyp geçdi. Indi bu biziň aýdan zadymyz kimis üçin peýdaly, kimis üçin hem bolsa, eý bular näme edip öraý diýen ýalak bir pikir boljak-da. Ýagny bizem her molla öz beläni okar diýilişi ýaly eken. Bizem Dawudam menem öz bilýänçe zatlarymyzdan aýtdyk. Elbetde bu gap barada, ýagny gaty köp blogerler daşary ýurtdan zatdan gelip şu gap barada köp wideolar çekip gitdiler. Şonuň üçin Bizem öz bilýänçe zadymyzy çekdik. Ýöne sizden ýekeje haýyştym bar, kommentariýada şu gapy barada kim näme bilýän bolsa ýazsyn. Sizden haýyştym şol. Ýöne bärik gelmeziňizden öňürti nireler gezjegiňizi, näme etjegiňizi öwrenip gelmegiňizi maslahat berýän. Sebäp diýseň, men ýalyky gönüme gelseň şeýdi sereder oturarsyň. Eý bu nämeý? Näme üçin o taýda dört sany at dagy ýokarsyndaky näme? Ol şeý sereder oturarsyň. Ýöne Şoň üçin öwrenip geliň. Bir zatlar öwrenip gelýäň welin, gelip şo zady görýäňoň gaty erbet özüne çekýär. Bir taryhy bir içine salýada näme anlasat içine girýäň şo zadyň. Hakykatdan hem şo ýyllarda özüň bolan ýaly. Gyzyklanma okaýaň obar. Hä? Gyzyklanma dörýär içinde. Içinde bir gyzyklanma dörýär. Hemmäňize salam dostlar gowy mädeleňiz janyňyz sagmy bu gün Italiýanyň Milano şäherinden hemmäňize ýalkymly salam bu gün görşüňiz ýaly ki Milana geldik bu wagt nirde diýip soraýan bolsaňyz bärem Milananyň iň owadan ýerleriniň biri ine şu bina ady Naria Nascenti ýani menä doly aýdybam bilemok welin Şol şu bina geldik garaz gepiň gysgasy Italiýa gelen adamlar hökmany suratda şu bina gelip ýanyna gelip surata düşüp gitýärler zat etýärler görşüňiz ýalyky gaty gaty adam kän bärde şeýle men görkezeýin bärlerini we bärde nemeler bar dünýäniň nämeler barka diýip seretdim welin dünýäniň iň owatdan iň markynly markalar hem bärde bar. Ýagny Gucci-den tut, ýagny hemme aklyňa gelip biljek hemme markalar şu taýda bar. We bärik nälik geldiňiz we nädip geldiň diýip sorajak bolýanlar bar bolsa, onam size men gürrüň bereýin. Karoçim, men özüňiz bilşiňiz ýalyky Istanbuldym. Men Istanbuldan näme gaýtdym? Milana gaýtdym. Ýagny Bergamo diýen bir sanak şäherine gaýtdym. Bergamo şäherinden hem bärik Milana gelmek üçin awtobusda-da gaýdyp bolýar. Ýagny on ýewro berýäň, awtobusda gaýdýaňyz. Ondan soňra bärik geleniňizden soňra özüňiz bir otel zat tutup bilýäňiz. Men nesip bolsa otel zady näçä tutdum, nähili etdim o zatlarynam görkezerin size. Men hemme zadymy Booking-den etdim. Indi näçe çykdajy çykanyny aýdyp bermek isleýän men size. Istanbuldan Bergamo segsen ýewro aldym men biledi, ondan soňra segsen ýewro oňa aldym, Bergamodan Milana gaýtdym, oň üçin men on ýewro berdim awtobusa we başga-da birnäçe ýolda kiçiräk-kiçiräjik çykdaýjylar bolýar we men bärik gaýdamda we sizem bärik geljek bolsaňyz, diňeje bärik işçi wiza bilen gaýt, wizaňyz bar bolsa, Şengen wizaňyz bar bolsa, islän ýurduňyza, islän ýagdaýyňyzda Gezip bilersiňiz. Bu gün birazjygam bolsa özümiň bilýänje zatlarymdan, giden ýerlerimden gysgajyk bir vlog wideolar çekjek. Bu gün kän bir peýdaly zatlar ýok. Bu gün gezýäs. Dostlar, ine bula meň bolan otelim şu gün. Ady Coloforn Columbia oteli. Gowy otel ekeni. Paşti men ertirlik zat bilen 100 ýewro berdim. Ýagny indi olam 100 ýewro degýär. Näme üçin bärden tutdum diýip sorajak bolsaňyz, başga ýerde has arzanraklar hem bar. Ýöne men bärden tutmamyň sebäbi şu taýda e, men aeroporta gitmelidir. Bergamo bärik o taýdan trenden gitjek. Şoň üçin hem tren stasionyna has ýakyn bolandygy sebäpli şu taýdan tutaýyn diýdim. Sizem gelseňiz zat etseňiz şu taýyny maslahat berýän tren stasionyna gaty ýakyn ekeni.